Хаҥалас улууһугар олоҥхону түҥ былыргыттан өрө туталлар. Бэл, сахалыы үгэс биһирэммэт кэмигэр олоҥхону айар, сурукка түһэрэр уонна үөрэтэр дьон бааллара. Кэлиҥҥи уонча сыл иһигэр култуура уонна үөрэх тэрилтэлэригэр оҕону олоҥхоҕо уһуйууга туһуламмыт үлэ титимирэн, дириҥ ис хоһоонунан иһэр. Ол биир холобурунан Нөмүгү оскуолата буолар. Саха тылын уонна литературатын учуутала Ньургустаана Николаевна Титова салайыытынан Хаҥалас Боотур диэн олоҥхону үөрэтии-чинчийии хаһыс да сылын ыытыллар. тылын иһэн быһыы ырытар үһү. Биһиги оскуолабыт ойордо оскуолата оҕону научнай чинчийэр үлэннэн үлэннэн хабыыга утумнаахтык үлэлиир. Ол курдук биһик кэтиһинчэ биир сыллаахха дириэктири научнай үлэҕэ солбуйааччыны кытары Ноговицын Прокопий Романович салалтатынан хас да учуутал буоламмыт бу гуманитарнай чинчийэр институтка киирэ сылдьыппыт. Ол киирэ сылдьаммыт үлэһиттэрин кытта көрсүбүппүт. Онуоха кинилэр биһиэхэ утары бараннар Бу маннык каталог биэрбиттэрэ. Бу научнай чинчийэр институт тугар архивыгар харалла сытар Хаҥалас улууһун олоҥхоһуттарын испииһэгин уонна уопсайынан маннык каталог биэрбиттэрэ сөп. Гаврил Васильевич Кенофонтов хомуйбут олоҥхотуттан саҕалаан баар эбит сөп. Уонна биллэн турар бу эргис хомуйбут уонна бу хаамай кэлиҥҥини буолла ким ылбыт Василий Васильевич Илларионов ылбыт эбит тыһыынча тоҕус жүз аҕыс уон ама сыллаахха. Бу олоҥхолортон Хаҥалас Боотур диэн биир улаханнарын талан ылан үөрэтэр соругу ылыммыттара. Онтон сүүс аҕыс уон түөрт бэчээтинэй листээх түөрдүн тыһыынчаттан тахса ыстар маннык ыстаркаатын турар. Ыстаркаатын аахтаххына онтон ити орто кээмэйдээх олоҥхо лиэхэ сөп буолуо. Олоҥхо ааптара Дьөгүөр Дьөгүөрэбис Луукун Түммүт Дьөгүөр бастакы Малдьаҕар нэһилиэгиттэн төрүттээх. Хаҥалас Боотуру тыһыынча тоҕус сүүс түөртүөн сыллаахха республикатааҕы күрэххэ анаан суруйбут. Оччолорго кини сүүрбэ биир саастааҕа Өктөм оскуолатыгар учууталынан үлэлиирэ. Оттон ис хоһооно диэн бу Боотурбут аата Хаҥалас Боотур диэн. Ол эрэн баны мин бастаан ылан быраһынааппыт аата Хаҥалас Боотур. бу Хаҥалас сирин-уотун көмүскээччигин диэн буолуо диэммит, оннук сюжеттаах буолуо диэппин, онтон аахпыппыт былаана баннык сюжет оннук буолбатах эбит. Суох. Кэргэн кэпсэтэ барар. Кыыс мындырыл диэн бухатыыры, бухатыыр кыыһы. Ону ол бухатыыр кыыһа былаана киниэхэ эбиллэн турар Дьүрүөнэн кэргэн кэлбэт. Ол бириэмэҕэ өссө кэлэн алааһа бухатыыра уоран барар. Дьонун ол айыы кыыһын эмиэ босхолуур сыллаах-соруктаах кини. Ол үлүгэрдээх тарбааннаах айаанныгар турунан кыыһын босхолоон аҕалар. Ньургустаана Николаевна үөрэнээччилэрэ бу олоҥхону чинчийбит үлэлэринэн Иллууска, республикаҕа ыытыллар дьаһалларга кытталлар. Бу үлэннин ол Елисеева Таанньа тикискилгэ хардыыга гин кыттыбыт экки тыһынча биир икки тыһынча икки сыллаахха онно хомойуох иһин ол саҕана олоҥхону улаханнык эргээбэттэр этэ онон былына үлэ сэргэммэтэҕэ диэххэ улаханнык үлэлээбэтэхтэрэ Билигин Таня чинчийиитин тохсус кылаас үөрэнээччитэ Айыына Уварова салҕыыр. Кини үлэтин үс түһүмэҕинэн ыытар соруктаах. алта уон сыл кэриҥэ архивка харала сыппыт хаҥалас боотур олоҥхону ааҕан үөрэтэн ырытан баран биһиги маннык түмүккэ кэллибит бу олоҥхо атын олоҥхолортон балайда уратылардаах ол бастатан туран тылыттан өһүттэн көстөр бу олоҥхо тыла-өһө хоһуйуута атын олоҥхолортон туох да итэҕэһэ суох Хайа эрэ өртүнэн саҥардыллыбыт диэххэ сөп. Холобур, Боотур сириттэн-уотуттан дойдутуттан арахсар тойугар үс саханы үөскэтэргэ анаан, түөрт саханы төрөтөргө анаан, алта саханы араҥаччылыырга муннук эпитет олоҥхоҕо туһанылбыта седа. Тыла-холку атын олоҥхолору кытта тэҥнээн көрдөххө, сонун хоһуйуута толору ылланан барыах курдук, налычча тиһиллэн, олоҥхо тутулун поэтика өттүнэн тупсарар. Олоҥхо олоҥхоттон төтөрүүр олоҥхоһут олоҥхоһукка олук буолар Лукин Егор Егорович олоҥхото олоҥхоһуттар үөстэрин үчүгэйдик билэрин уонна сатаан туһанарын билиэххэ сөп. Бу айымньыны фольклору үөрэтээччилэр, чинчийээччилэр болҕомтолорун тардыа диэн эрэнэбин. Учуутал уонна үөрэнээччи Хаҥалас Боотур диэн олоҥхо киэҥ эйгэҕэ биллэн, дьон биһирэбилин ыларыгар баҕараллар. Бу

Ханнык олоҥхоһуттары истибиккиний, көрбүккүнүй? Кыра сыдьан. Кимин ити Нохтоороп диэн. Ол тыаҕа аймахтара да туохтара да биһи тахпытыгар баарыалга таххар этэ. Тыһынча тоҕус сүүс сэттэ уон икки сыллаахха күлүмэх күүстээх Күн буурай бухатыыр диэн олоҥхотун суруйбута. олох былыргы диэн буолбатах ол диэн хайдах эрэ бу маны хайыкка уруйдахтарына оҕолор олоҥхолуулларыгар наада буолуо буолуо диэн санаабытым Биир дьиктитэ баар кинини айар үлэҕэ Тимофей Сметанин бэйэтинэн алҕаабыт. Сэмэн Уйбаанабыс кинини кытта суруйааччы олоҕун бүтэһик күннэригэр алтыспыт. Оо дьэ аатын куһаҕан учуутал буолбутуҥ буоллар Сыыбаҕалаах киһи буолуо эбиккин хоруйууга дии хоруйа эбиккин дии Тимофей Сметанин ити тыллара киниэхэ хайҕабыл кэриэтэ этилэр уонна олоҕун устата айбыт хоһоонноругар кэпсээннэригэр олук буолбуттара чахчы. Онтон бу олоҥхотун ыһыахтарга, көрсүһүүлэргэ, кэнсиэрдэргэ толорбута. Олоҥхону Өктөмнөөҕү култуура киинин үлэһиттэрэ сурукка түһэрбиттэрэ. Күнүмэх күүстээх күн буурай бухатыыр диэн олоҥхо. Бу буоллаҕына ортотугар эрэ дылы бар. Манна кини айылҕатын, игин туоҕун дойдутун дьоннор хайдах орто дойду олохсуйбуттарын игин суруй суруй суруйбут. Онтон иккис ааҕыыта буоллаҕына, бу нэһилиэктэр күннэрэ буолбутугар Семен Иванович Покровскайга баран ааҕарбытыгар нэһилиэк күнүгэр открытиятын оҥороҕун диэппит олоҥхоннон күлүмэх күүстээх күн буорай бу хатыргынаах тин биир олоҥхону кини улара таһыллан ааҕар идэлээх этэ онон чэ хүрбэччэ отучча менүүтэҕэ биэрбиппитинэн бу урукку ааҕыытын ходунан сюжетынан оҥорон улаханнык айылҕатын игин хоһуйбакка суруйбут олоҥхото баар ол бола урукка киирэ сылдьар Ис хоһоонор оҕонньордоох эмээхсин уол оҕолонон онтукаларын кистээн иитэн бараннар биир улахан түһүлгэҕэ таһаараннар билсиһиннэрэннэр күүстээх-уохтаах өйдөөх күлүмэх күүстээх күн бугурай бухатыыр диэн аат иҥэрэннэр сүрэхтээннэр бухатыыр үөскээбит диэн дьон биһирэбилин ылан Дьиэтигэр баран истэҕинэ, үрүҥ былыт көтөн кэлэн иннигэр үрэл гынар, онно күн чөмчүк куо кыыс буолар. Уонна абааһы уола буулаата, бука диэн миигин быыһаа абыраа диэн көрдөһөр. Онно сөбүлээтэххинэ ойох буолуом диир, абааһы көрдөххүнэ кулут кыыс буолуом диир, чаҕар оҥоһун диир. Ол абааһы уолун кыайан-хотон баран үөһэ дойдуга тахсарыгар бөлө хоҕотох мохсоол болан хала кыыһа хаалан хаалар буолла дии. Күн таҥаратыттан Өксөкүлээхтэн көрдөһөн Дьөһөгөй оҕотун ыыттарар. Өрөтөр гыннарбат ата үүрдэ кэлэр, онно ол Мэҥэстэн баран иккиэн үөһэ дойдуларыгар тахсаллар. Уонна дьоллоохтук олороллор. бэйэтин тылын-өһүн уларыппакка хайдах баарынан суруллубутунан суруйбуппут. Онон олох оригинал подлинник диэннэр бүтүгүн бэчэкке таһараары бэлэмнии сылдьаллар. Семен Уйбаанабыс төһө да мөлтөхтүк иһиттэр уонна күн сырдыгын көрөр кыаҕа суох буоллар, сонун арааһын араадьыйаннан истэ-билэ олорор, олоҥхо аан дойдуга биһирэммитин уруйдуу көрсүбүтэ. Ити олоҥхону аан дойдуга билиннилэр хөп уонна билигин олоҥхону сөргүтүөххэ, сайыннарыахха дииллэр. Итини эн туох дии саныыгыный? Ити хаамын наадалаах эбээт төрүт култуурабыт диэн буоллаха хала. Билигин үчүгэй эбээт ити Уончалаах кыргыттар эҥин уолаттар олоҥхолуулларын ити араадьыйаҕа истэргэ итилэр да хайдан барыахтара этэ барыахтара буолуо туохха ол ити саха оҕолорун сахалыы соҕус тутан үөрэмпит оҕолоро Ити курдук Сэмэн Уйбаанабыс олоҥхону үйэтитиигэ туһуламмыт үлэни аҕыы хаалла. Билигин улууспутугар олохтоох олоҥхоһуттар айар үлэлэрин үөрэтии салҕанар. Эһиил биир олоҥхону туруорар ытык соругу ылынныбыт, туоллар ханнык диэн баҕарабыт.